Awe nos tin un tremendo palie homber. Un persona cu a tuma un challenge, pa yong cu e ta, mi ta kere sigur e lo haci un bon trabao. Na mi introduci na boso mesora Miles Mercera, CEO actual di Chata. Miles, bon bini. Danki, danki, cu nochi. Danki. Conta nos, con bini? a yega na e punto aki e ta un bon cos pa bien, pero con ta nos con bay yega na e posicion aki? Bo mi ta kere den mi ta den un ramo cu pa ami ta mi pasion, ta turismo. For di mi dies cuatro dies tres aña mi tabata sa caba cu turismo tabata e loke cu mi tabata kere haci den futuro. Mi ta den un gevoel p'e sea den hotel, den avion of un tur caminda cu mi tabata afriya cu e mundo turistico mi tabata bira contento. Dus de dor esei mi di mas kohe semper pa mi studia den richting turistiko, dus mi hasi mi mbo, hbo i mi masters den tourism management. Dus semper e base ei mi tin edukashonalmente. I mi a kuminsá traha for mi diesseis aña den un, mi promé trabou tabata den un restaurant komo waiter, unda esnan mi a traha for di waiter te ku housekeeping te ku front desk. M a traha den merkadeo, den PR, m a traha den sales, m a traha riba kaya ku motor, tur área. Dus, even though ku mi sa ku mi ta yòn, ku mi tin binti ocho aña, pero mi a kòrda kòmke ku mi a kuminsá hopi yòn. Mi a kuminsá traha full time anto yori ku mi tin kasi dies aña i mas di eksperensia kaba den turismo. I bo ta bibando bo pashon, bo ta. Sí, sigur, sigur, sigur. Nos nunka mi no mi ta kere mi no mi no a verwagt ku mi lo a yega e. e oportunidad aki esnan lié den mi den mi carera of den mi bida pero mi ta hopi contento cu nan a fen mi ami e chance aki y mi ta kere como cu mi si mi hizo asina tanto mi ta kere e pasion cu mi tin p'e mi kipo basalo uit den mi funcion pero tambe den tur cos cu mi debe haci. Pero pa bo aki ta berdad cu loke nan ta bisa ora cu bo ta den horeca bo ta mak mi di laster un posicion anto maske cu bo tin e ambicion pa bira un posicion di manager por ehempel Bo tin cu maak mee kin personan mas abou, Esey ta e base, esey ta e base di mas fuerte semper den turismo cu mayoria di mise manager of GM di un hotel of doño di hotel a cuminsha semper for di abou pasobra ta snel so bo comprende kico cu mester servicio, kico cu e cos nan ta. Anto pa bo ta yega di biaha nan di mes e parte di educacion tambe ta yuda e ta pa bo por dentro tin mas facil pero e ervaring ey ta hopi importante pa bo por comprende. Awo papiando di experiencia con abo ta. Komo bo deskribí nos turismo awor aki? Pasobra nos sa ku turismo ta un parti hopi importante pa nos, pa Kòrsou su ekonomia. Kon abo ta bisa ta eksperiensha esaki awor aki? Bon, si bo wak turismo di Kòrsou, loke ami ta semper mi ta describe ta semper no kompara Kòrsou ku yun isla den Karibe. Kòrsou ta tin e luho ku no tin mas ku un sektor ekonómiko. Lo que nos ta turismo ta e unico sector cu ta dentro den cada gobierno of den nos comunidad den nos economia. Dus e nan ya caba nos tin un otro economico stelsel na Curaçao. Fuera di esey semper mi ta bisa ta cu turismo na Curaçao ta ora cu nos ta cuminsa. Ta e ultimo dies añanan aki nos ta cuminsa bin ta realisa mas y mas cu turismo ta un fuente di entrada importante. Awor e ki numero nos ta yegando binti y sinku por ciento di nos GDP cu ta hopi compara cu dies aña pasa. Pero compará cu e otro isla den Caribe cu ta depende riba turismo, esey ainda nos tin cu bay sigui crece den dje. Nan ta mas aleu. Sí, dus e pregunta nan sabi cu mi ta haña, sí, dicon nos ta, no ta mira e Aruba, dicon nos no ta mira e Bahamas? Mi bisa boso, wara, laga nos segui nan aki binti, aki trinta aña, pero awor aki nos tin e oportunidad ainda cu nos ta nobo den Caribe, ainda nos por mustra cu nos tin algo unico, anto loke Curaçao sama ta diferente den dje cu loke ami mes ta mira ta cu nos no ta comercial bezig, ora na Curaçao un turista por cana rond, rustig. Sinkuenta pur a bende algu, sinkuenta pur a breid su kabei, pur a rantea pa bende un tas. Al final ta gewoon echt un bo ta enjoy e huntu ku nos lokal. Mira nos mes sinta aki. Nos isla keda, dus tòg e parti naturalesa keda tòg basta intact, no? Pasobra dje bo ta mira otro islanan ta bai hopi turístiko, nan ta hopi desaroyá. E ta bira tòg un tiki nèp. E ta bira un nèp. Pero nos tòg a purba keda outéntiko. Outéntiko. Desei ta mi ta kere loke Kòrsou ta resla kuné. Fuera di nos hendenan ku mi ta kere ta kosi mas dushi ku nos tin, pero tambe ku e nos kòrsou ku bo tin e natural air ku a banda abou bo ta bai nature, bo ta bai erfar algu otro. I bo tin e parti di Willemstad, Punda ku bo ta mira ku ta un cosmopolitan, bo ta sinti bo tin aki den New York, Amsterdam. Anto esei ta un kos ku nos tin tur dos mundu den unu. Awor Miles, e ta konosí ku hopi hende ku. End up den e sector di turismo ta pasobra no conscientemente nan a scoge pa esaki na scol. Con vanai di abo su experiencia y vision lo por cambia esaki pa Corsou? Nta kere bo sa tin un percepcion semper cu turismo no ta sexy. Diego mi ta bisa sexy ta cu si bo bisa na Urban de Jong, ah mi ke traha den turismo, nan ta kere, ay no, waiter, ah bo ta bay waiter check in of bo ta bay traha housekeeping. Pero juist turismo ta un di e sektornan mas dinamiko, un di e sektornan ku bo ta siña konosé mas antu hende posibel. Pero tambe e mesun sektor turistiko aki ta na bo asina hopi pashon di ser konosí ku hende hende nobo, biaha rònt mundu anto ku otro sektornan no ta duna bo. Bo ta train bo lenguahenan, un kuater sinku lenguahenan, ta hende mi ta bisa ku mi spañol si, pero esei ta e dushi anto. Esei ta jammer cu tin un percepcion cu turismo ta juist oud bollig anto e ta laf. Pero den turismo tin tur nivel, tin tur rango, anto hasta bo ta studia bo Masters degree den turismo cu ta local a mester. Hopi great. Oké, anto bo Master bo a haci elei internacionalmente? Sí, mi a haci mi mbo na Aruba, anto mi a haci mi hbo na Curaçao, na una. Mi a haci temporada den tabata una hunto cu ICUC awor aki, cu tabata turismo, anto mi a haci mi Masters na Hulanda na Rotterdam. Oké, anto bo mester nace na Curaçao? Mi nase na Hulanda. Mi mama ta di Kòrsou, mi tata di Boneiru, pero mi a biba na Boneiru, Aruba i Kòrsou. Te mester mak mi turismo den tur e den tur fase, si. Sigur. Pues ora bo bisa ku no kompará Kòrsou ku niun isla, no sa dikon bo ta bisa esaki. E parte di bo profeshon komo persona tambe bai eksperensi'é. Bai eksperensi'é, korekto. Parte di loke a hala mi atenshon ta e un propaganda ku a sali resientemente ku ta. Eigenlijk confronta nos ta cu e realidad cu nos ta bati boca bisa cu nos ta e isla dushi hende, nos ta un isla turistico, pero toch tin cosnan cu nos entra riba dje. Conta nos un tiki di e. O sea, e propaganda ei semper mi mes ta wak, mi mes ta sinti duele. Dikon? Pasobra mi ta kere ku dikon nos nega yega asina leu ku nos tin ku pone realmente un spiel dilanti di nos mes. Anto mi ta bisa nos mes pasobra tin bia bo ta bisa sí, pero ami no ta atracante, e no ta pa mi. Pero e no ta nifiká ku ta rapá bo, pero pa nos tur ku ta biba kinana. Anto e propaganda aki ta juis pa nos a kreé, pa krea un sintimentu di gevul di un diskushon den komunidat, fuera di e diskushon pa nos laga fesoño i komprondé tur e kosnan chikitonan ku nos ta mira pasa tur dia den nos niusnan i via Facebook, tur ta afektá e imágen di bo isla ku ta afektá turismo en general. Anto, anto p'esei un yòn koman di ocho aña por a komprondé e mensahe kaminda. E ta bisa van. Si nos sigui den e trend ku nos ta awor aki, sin interes pa turismo, sin interes pa desoriá e sektor, bo ta bisa un turista ku sa bon bini na nos isla, pero ora mi ta ei, mi ta just atraká bo un ratu, pero no wòrdu ke esei. Ant esei no ta e vibe ku nos ta krese ku nel. Esei mi ta haña yamber ta konsega asina leu, pero sí mi ta mi ta kere ku ta nos deber i nos responsabilidat komo chata, komo sektor turístiko, nos nos trese esaki dilanti den nos. pensamentu ku nos ke yuda tambe bou op un komunidat ku ta aware i komprondé importansia di turismo. Si no ta afektá abo mes direktamente, bo por konsientisá un tanto, un primo, bo i un mes. Entonces kon pa komport'é pa e no tin ku afektá e turistanan? Sí, mi ta na e tòpiko. Hopi bon, gracias. Pabien. Miles, danki. Danki pa kompartí ku nos awe. Danki pa bo tei. Anto enkurashá tur e personanan ku tin e pashon pa turismo. pa join huntu cu bo e sector aki anto haci Curaçao grandi den esaki. Danki Pedro por pregadi.